Salut d'ar tout! Amañ Brendan Budok 'vit hor video-echedoù. Pell zo n'eus ket bet. Ha hiziv on vont da gomz diwar-benn tournamant ar gandidated. An hini a vez o c'harvezout er mare-mañ. Neuze petra eo pal an tournamant-se benn e fin dibab piv a zay d'ober ur match a-enep kampion ar bed Magnus Carlsen ha dont da vezañ marteze kampion neblas. Neuze pap hini n'eus bet n'eus graet un tamm hent hein, aze e weler e-touez c'hoarierien gwellañ ar bed hein, enfin c'hoarierien gwellañ ar bed koustlaot. Hirio mont vont da da deurel ur sell war ar bartier n'eus bet c'hoariet aze a zo bet achet marsen div eurvezh zo etre Yann Nipon echu gant ar re wenn hag a oa challenger Carlsen ar bloaz paset hag en deus en deus kollet. A lizhera Firuza a zo a orin Iran met a zo deuet da gavet ar geodedouriezh gall digalet. Ha setu deomp neuze da welet penaos e vez etreze. Setu Firuza a zo unan eus ar re yaouankañ sur 'oar e kreder e c'hallfe bezañ kampionad ar bed un dez bennak, nemet naontek bloaz. Setu ni bomm-neuze a gro gant e bevar, se pemp, maregef tri, dec'hwec'h, de-pevar, sedap, marc'hegedap. Bon, 'vid ar re a heul nechedoù lies, se zo brudet a-walc'h, an dra-se zo anvet ar Sisilian digor. Sisilian peger 'z eus bet c'hoariet ar pezh e se pemp, ha digor peger 'z eus bet debret e de-pevar. Neuze ez eus daou bez gwirienn en-kreiz evit ar re zu, met muioc'h a spas evit ar re wenn a sturwalc'h pezhioù a zay o-maez buanoc'h ivez. Marc'heg ha frouezh a dag ar pezh gwirienn, marc'heg setri a zifenn, ar c'hwec'h, setu houmañ zo an hini a vez c'hoariet an aliesañ e-touez ar re varrekañ er bed, an Hachdorf ivez. diwar anv ur c'hoarier n'eus bet c'hoariet-se a-blaioù tri-ugent. Ar c'hwec'h a seblant iskis sur walc'h m'emaoc'h o kregiñ peogwir ne lak pezh ebet da vont maez, ne gontrol ket ar c'hreiz, ne lak ket ar roue e sourentez. Me koulskoude kontrolliñ a ra ar garezenn B-pemp. Mirout a ra ouzhimp da vont da V-pemp gant hom eskob, gant hom marc'heeg ha diwezhatoc'h e c'hallimp bountañ B-pemp evit ober B-pevar ha marsen debriñ hemañ. Setu aze ez eus noz petra a c'haller ober en gwirionez hein. Dieu vez ar re wenn ha dibabet o deus ur sistem gant F3 neuze an dagadenn saoz vez graet eus se, dagadenn saoz ar pal zo mont da etriñ gant eskob bezañ skoazellet gant ar rouanez, rouanez d'e daou, kastell he c'hir ha goude-se kas ar pezhioù-gwerin war-du ar war-zu ar roue hag en o kastellet sur a-walc'h eus un tu all. Ma neuze e pemp d'ar gar ar marc'heg, marc'heg Petri, hag eskob e c'hwec'h. Ya pouezus eo lakaat an eskob e c'hwec'h peger hon eus lakaet ur garrezhenn wan amañ e D-pemp. Setu ret eo klask kontrolliñ hag ar re zu amañ a zo klask c'hoari D-pemp evit lakaat ar c'hreiz da darzhañ. Ma c'hoarvezfe gant ar re zu koll o eskob hag ouzhpenn-se nompas gellet c'hoari depemp alies evit gwashoc'h evit. Eskove tri, Gizon eus Lart, Eskove seizh, Rouanez d'e daou, Kastelbin, Kastel-hir. Setu en em gavomp gant hor blegenn, gant kastelloù enebet. Setu unan eus a bep tu. Ha alies e vez tenn ar plegennoù-se hag e vez taget, e klasker tagañ ar buan ma posupl Pep hini eus e du, evit klask distrujañ kastell egile ha re Lann d'e roue. Marrek Deseiz ha Ge Pevar, bon poellek, setu hein, pe Ge Pevar 'vel just ral ket debriñ, en da vije addebret hag e klask an c'hoari Ge Pemp, ha mod-se ne gontrolo ket ken ar garezenn hag e c'hounezont amzer evit kas ma fezhioù gwerin, me garfe an dez bennak marse en c'hoari H Pevar, H Pemp hag E C'hwec'h, ha mod-se e tarzhfe tarzhfe tout tachenn ar roue. Setu B-pemp eus tu ar re zu. Klask a ran ober heñveldra. G-pemp ha B-pevar. Setu se zo dedennus e-lec'h lakaat ar marc'heg da gilat diouzhtu e klask tagañ ar marc'heg e-setri. Ma 'nije kilet ar marc'heg aze e vijen deuet diouzhtu dibaotoc'h da D-pemp ha ma vez debret lâret on ma bremañ e komp laouen ma m'o deus kollet an eskob-se ar re Ar re zu, ouzhpenn-se emañ lec'hiet mat hom bro, emezon. Hag e c'hallimp neuze derc'hel da dagañ dre ma 'z eo stanket ar pezh F ouzhpenn, ha setu buan-tre c'hoari kepenn. C'hoari, klask c'hoari gec'hwec'h. neuze c'hoariet 'neus B-Pevar, Firouzja, ha gant ar pal debriñ e setri, bennafi ma tebro ma F-c'hwec'h, aze e tebro e setri, honnezh da bsetri, Debriñ a ra en-dro he c'hwec'h ha aze bon digoret hon eus ur golonenn G met ar re-se o deus digoret div golonenn, ar golonenn-se hag ar golonenn B. Setu ur golonenn digor en he chedoù a zo pa ne vez pezh-gwerin bet ken war ar golonenn. Setu e vez aesoc'h evit ar pezhioù da zont ha da dagañ. setu ne vije ket an dra da aliañ evit ar re wenn. Neuze goude B-pevar eo kilet ar marc'heg ha... Bargil evit a vit amarc'heg e-eizh kement all. F pevar, neuze F pevar aze c'hortozomp bout debret hein, evit lakaat hon marc'heg en-dro ba'r jeu ha bezañ prest ur wech c'hoazh da zebriñ an eskob-se. Prest deus on goude-se e C pevar ur wech ma vo debret ha tagañ e c'hwec'h. neuze n'eus ket debret firouz ha c'hoari n'eus ha pemp. Setu gant ar memes teñ ar c'hoari A pevar, skarzhañ ar marc'heg ha n'eus karezenn ebet evit ar poent zoken, ha B3 war-lerc'h. F5 hag aze un taol nevez eus perzh Firouzja goude ret e labouron kalz e kaved taolioù nevez kar ar blegenn-se oa bet studiet a-raok gant an daouc'hoarier hag e oa anavet gante se zo sur. Aze n'eus bet c'hoant sevel ur souezhadenn ha sevel un seurt toull-trap d'an hippom neuze, neuze en ur c'hoari eskob C-Pevar. Neuze boaz e veze gwelet A-Pevar a zo luziet a-walc'h hein, goude F dap E c'hwec'h ha dap B tri, F dap F seizh bec'h, tour dap F seizh. Roet eo e-unan ? Setu aze ma ma tebrom e bep tri ha che fall putain leuskel ar vantour da zont al lamm d'am roue. Neuze roet eo e-unan. Bet a selaou, neuze perak vez ket debret e adav alies vez gwelet a-benn ar fin ec'h a da skoachañ ar roue a-unan abalamour d'ar pezh aze a zo stankañ an tour. Diaes eo da zont da dagañ ar roue gwenn en gurunenn-mañ er goudor. Neuze alies vez debret kentoc'h. E Sedow, rouanez da bSedow, eskob Gepemp, eskob Gepemp, rouanez Gepemp, marc'heg Getry. Setu se zo ur skouer eus ar pezh a c'hoarvezed boas. Hag aze e kav ganin eus hon dagadenn blijus a-walc'h kosteer ar re wennañ gant an eskob Zeuy de Sebevar da stankañ an tour gant ar roue Adram ha marc'heg e F-Pemp an tour eo e-unan gwarezet gant egile. Ha prest da dagañ e-seiz. Setu distroomp. Distroomp d'ar bartienn, 'vit gwel petra zo c'hoarvezet, goude marc'heged daou marc'hegeiz F-pevar ha pemp F-pemp zo bet eskob C-pevar. Roue be-unan, setu peg aze e veze kontrozet A pevar a marc'heg n'oa ket karrezenn-be ken. Setu A pevar hag e c'hallomp leuskel ar marc'heg e se unan. Ose e gwarez A daou hag e gwarez ivez B tri. Ha depemp. Setu klask a ra Firoza en em dieubiñ, setu petra a oa e soñj. Ha me gav din ur mennozh dedennus kaer hein, ar re a oa oc'h evezhiañ ar partienn live o doa lâret e oa ne blije ket kalz din, me blij kalz din ar ar ar mennozh-se. Goude-se aze e no plas ar marc'heg da zont da dec'houañ. Ha Aze ez eus bet c'hoariet F-c'hwec'h gant ar re wenn. Setu, marteze ur souezh gant seurt taol peogwir e seblant e pa e seblant deomp e kouezhomp e-perzh gwerin hag e reomp en gwirionez goude G-F-c'hwec'h, G-F-c'hwec'h, marc'heg F-c'hwec'h. Aze hon eus kwelet ur pezh gwerin da vat. Met an dra-se war raktrese gant Hippo Neuchir alies pa vez taget setu eus a bep tu ret eo aberzhiñ evit mont buanoc'h. Aze en deus aberzhet just ur pezh gwerin met digoret 'neus ar golonenn-ge, gwelout a reer emañ en arvar ar roue muioc'h hag ouzhpenn-se hon eus goulennet ar garezenn F5 a vo implijet diwezhatoc'h gant ar marc'heg. Ne c'hall ket ar garezenn-se bezañ kontrollet gant ur pezh-gouirien ken, setu 'vez anvet Ur garezenn wan, pe greñv, gwan evit ar re zu ha kreñv evit ar re wenn. Marig Getry, just war, evit mont enno. Ha Eskob-Efin an Ambrael zo eus ur fazi. Setu diskouez en deus bout ur enfin e oa war fazi war-lerc'h. Gwelloc'h 'vije bet da zekas ar marc'heg en-dro ha leuskel an eskob da vezañ debret. Ar peurrest n'eo ket gallet bezañ eskopaj C'hwec'h. Aze eskopaj C'hwec'h ar Gwedariz e Rodrozomp rouanez Gepemp diouzhtu. Lakaomp e vije graet Touraez aze hein. Rouanez Gepemp, roue Acheiz ha rouanez Geseiz achu diouzhtu an traoù. Land ar roue, neuze mont a ra buan ar redez gwashañ roue Acheiz, eskob Sepevar, marc'heg Sepevar, hag ar rouanez.

Marig-Atri, setu un aberzh n'int ket gallet ober rampo sur-walc'h kar ma vez ne c'haller ket debriñ ar marc'heg-se hein, se zo dedennus, diskouez a ra zo memestra peadra da dagañ gant ar re zu ivez hein, peogwir ma vez debret amañ e c'hall an c'hoari marc'heg setri. Ha debriñ ar rouanez war-lerc'h ha ma tebriz ma rouanez ha tebriñ ar mod-se. hag en em gavan gant un dra amsklaer me a seblant bezañ mat memestra evit ar re zu hein a zeuy buan-tre gant o gant o eil tour bon pa vez d'ar poent eus un eskob met dija eus ma rekse-tri ivez a ro dro a daol diwatoc'h setu dañjerus-se ha neuze neuze e vije bet roet a-unan Ha marteze marc'heg-se da ober kompliget an traoù met setu petra n'ije ranket Firouzа ober aze evit derc'hel an traoù evit derc'hel an ingalded birvidik giz ma vez lâret da lâret eo e vez ingal an traoù dre ma c'haller atav tagañ ha krouiñ nepchañsoù. Neuze ez eus bet c'hoariet Eskob e-unan, Tour da Be-unan, Poellek, ha tri. neuze amañ deus hag-eñ kavit gwelloc'h debriñ, bountañ, leuskel a ran un tamm pennad amzer deoc'h ma karet, gallout a rit ehanañ ar video. An doare gwellañ d'ober aze zo c'hoari petriñ. Perak peogwir pa vec'h taget mod-se e ranker mirout pe jougerit dirak ambroui. Arabat eskemm, arabat debriñ tout ar pezh 'velit en echedoù, aze ret eo klask serriñ ar blegenn. Bruilh a-zeiz, n'hañ da skoachañ, ha debriñ 'ra e nepell, evit ar poent ar pezh-gwerin a zo taget div wech ha difennet div wech ivez. Marc'heg dec'houer zo bet c'hoariet amañ gant Firouja aze zo ar fazi vrasañ war a seblant. aes a-walc'h eo gwelet perak ur fazi met diaesoc'h da c'hounit war-lerc'h. Peogwir ez eus kalz kalz itrikadennoù memestra da zont. Ar fazi eo peogwir e roer ar pezh-gwerin baeañ a veze difennet a-raok an eskob a manke mui dre m'emañ ur marc'heg aze stankañ ar veskelenn. Met evel-just n'eus ket n'eus ket leusket-se n'eus ket ret graet n'eus a-ratozh da leuskel ar pezh-bae. Graet n'eus ez-presker. Ar pal a oa digeriñ ar c'holonennoù just a-walc'h evit gellet tagañ ar roue gwenn met en gwirionez n'eus ket a-walc'h rankenniche c'hoari un dra bennak evit roniñ C-seiz met dija ma diaes-tre evit ar re evit ar re wenn daoust hag-eñ e welit ar pezh c'hall bezañ graet gant ar gant ar re wenn petra ober gant ar re wenn leuskel a ran ur pennad evit ehanañ ar video. Ar reolenn a c'hall aberzhiñ e efc'hwer, tour da befc'hwer, eskob da vefc'hwer ha dec'hwer. Daved a servij ober kement-mañ ba a-benn da fin hon eus bountet dec'hwer, setu hon eus stanket ar marc'heg a oa e e-eizh. Hag ouzhpenn-se emañ o vont da da c'hounit danvez ouzhpenn goude ronez B6 evit gwarizi B5. C'hallomp c'hoari un dra bennak vel eskob C5 hag e c'hodrozomp D6 ha dakfe an tour hag ar marc'heg war an dro kement ha debriñ e B5. Setu se zo se zo diaes a-walc'h da zifenn evit ar re zu dija. Distroomp war-gil, neuze eus berc'hoù ar marc'heg d'e c'hwec'h, debret 'neus e bep-pevar, aze dija n'eus ket kalz amzer evit firouzhañ an tremen, n'eus kalz amzer o prederiañ diwar un marc'heg d'e c'hwec'h ha tour-seizh hag all. Tour-seizh ne blij ket d'an urzhiataer met diaes eo tour-beizh sur war ar gwellañ met diaes-tre eo kavout taolioù Teulus-pisa, setu perak ne alian ket hor c'hoari. An digoradur zo bet c'hoariet gantañ peogwir e ranker c'hoari mat-tre evit evit gellet nompas bezañ flas- flastret gant Najdorf arabat adober hein, e atav ur pezh vez graet gant ar re wellañ, despet d'ur pezh soñjer. Est-ce que bet c'hwec'h C'hoariet mat gant he paotr hag ar rouanez, ha rouanez e-unan. Setu, da perak rouanez e-unan ? Ba da benn ar fin n'eus ket c'hoant bezañ enlinennet gant an eskob dija hein, a-hend-all e c'hallfe ar marc'heg mont maez ha lakaomp da c'hoarifen an dra bennak seurt-se. C'hall c'hoari marc'heg-se pevar, difennet gant an tour ha tagara ma rouanez war an dro, hag an eskob gant e varc'heg. Setu perak eo distroet da e-unan. Ha Ha diwezhatoc'h ez ay da H-pevar. Neuze perak n'eo ket deuet da H-pevar diouzhtu? Se c'haller n'em n'em c'houlenn, met da'm soñj e c'hall just ar pezh gwerin bezañ debret ha taget du chom rouanez c'hoazh. Hag an eskob adarre. Setu rouanez e-unan zont taol-gwellañ. Tour-Beyaz, taget an eskob, eskob ha pemp, difennet gant ar rouanez. Marc'heg-se-pevar, ne c'hall ket bezañ debret 'vel just, ha peseurt stankadenn hag ar hom roue en tu all. Dec'hwer. setu eñ ne c'hall ket e c'hall ket ar re zud debriñ gwirion emañ bet debret gant an eskob soñj 'peus bremaik. an tour a zo digoret he c'holonan setu n'eo ket difennet ar marc'heg ken, debret eo bet. Eskob dezhi zo bet c'hoariet, ma vez debret an eskob a oa debret gant ar rouanez ha difennet ar marc'heg. Setu aet war gil e setri. Honnezh eo c'hwec'h, marc'heg d' e dri, marc'heg d' e pemp ha marc'heg F pevar, un taol-kaer. Gellout a rit hein aze ar marc'heg a zo taget gant ar marc'heg hag gant ar pezh-gwerin met n' omp ket chalet kar ar pezh-gwerin zo stanket. Setu hein stanket ouzh ar roue gant an eskob. Ha ma vez debret aze F pevar, S3 e tebran en-dro gant ar rouanez hag e chom stanket. Neuze n'eus ran ket debriñ e F-pevar, tour dab en-dro, hag aze e emañ ar pezhioù gwenn o tostaat, un doare dañjerus hein. Gwelet a raer ar garezenn F-pemp, ma marc'heg a-zeuil, an tour a c'hallo dont war-lerc'h, evit ar poent ouzhpenn e c'hallont tagañ ar marc'heg gwechoù 'zo. daoust ma ne c'hallont ket debriñ diouzhtu peogwir emañ difennet met memestra setu Efc'hoer zo bet c'hoariet Ronez Edaou hag a ran ar marc'heg A hag arazenn H5 war un dro evit tostaat doc'h ar roue Marc'heg B-daou ma aze e oa nebeut tre amzer gant Ferouja dija a-hed oa kaout un taol buan met forzh penaos e poar tourde hec'h-unan. Bremañ n'eo ket stanket ken ar pezh-se ar pezh eo ouzh ar roue met ouzh ar rouanez, da lâret eo ma vi ma ma vije da ma teufe gantañ debriñ un tour e kollfe ar rouanez. Tour e eizh, tour H pevar, F pemp, Hag aze e vo hon dibenn hon dibenn-kaer eus eus perzh eus perzh an Hipponoshi aze an itrik-azen eus ar re gaerañ. Neuze petra c'hoari bremañ gant ar re wenn? Ehanit ar video ha klaskit an diskoulm se lakait c'hanoc'h da vont war-raok en echedoù. Setu e teu ar respont bremañ. n'eo ket rouanez H5 diouzhtu, marteze lod eus ar soñjet-se zo ur mennozh mat hein, peogwir e rodrozer ul lann, met aze e c'hallan c'hoari rouanez D6 ha n'eo ket marv c'hoazh. Setu ar pep gwellañ a zo aberzhiñ un tour diouzhtu. Ma weler aze ez eus kement a bezhioù war ar roue ha n'eus netra da zifenn e ranker setu jediñ ar bec'hioù da gentañ. Ma tevr en-dro e teu ar rouanez. Ne c'hall ket lakaat e rouanez dezhañ a-hend-all e tebran an tour, e tebran an tour hag e viran an tagadenn me hep bezañ aberzhet erfin. Setu en deus ranket kilat hag e eizh ha bremañ ez eus o lamm d'ar roue en un doare rediet dija, daoust ma n'eo ket anat. Kas a ra ar marc'heg, marc'heg da bep pemp. Ha prest da gas an tour dreist-holl aze, da Ge-Unan. Eskob he c'hwreur, Tour Ge-Unan, Roue hec'h aez. Ha bremañ eh anit c'hoazh ar video ha klaskit kavout al lamm tro ar re wenn. Setu ur respont, rouanez ar c'hwec'h bec'h. Ar roue ne c'hall ket mont war ar golonenn G na mont amañ abalamour d'ar pezh gwirion rankout a ra mont war-raok EF6. Ha goude-se peseurt bec'hioù jedit ar bec'hioù da gentañ? Kas a ran an tour, me ya, ha ma vez debret gant eskob e vije Lamm d'ar roue. Ma'z afe war gil ar roue e feiz, petra c'hoari? Ronez H-Eiz ha goude ronez Gaez e tebran al lamm d'ar roue. Setu dilezet noa Firouza un nebeud taolioù a-raok ha goude goude tourge unan aze ar ronez H-C'hwec'h 'neus dilezet o welet e oa lamm rediet. Ma, setu michañs n'eus plijet deoc'h ar partienn-se, m'ho peus goulennoù arabat kaout aon da sevel neb aze barzh ar gaozeadenn pe war an evezhiadennoù. Setu an disoc'hoù evit ar poent e tournamant ar gandidated ha ni 'po neuse just a-walc'h a zo unan e penn gant tri foenn war pevar, Caruana a zo gant daou skej hanter war pevar, KG Ober tud aze zo daou war bevar, hanter ar puñsoù, ha tri den a zo an tamm dindan ar geidenn dre m'o deus kollet. Setu partennoù all a vo a videoioù all, ken ar c'hentañ tro.